Salam watandaşlar Turkmen voice kanalyna hoş geldiňiz şu gün biziň efirimiz gysga we ekstreni bolar şu gün dekabr aýynyň ýedisi we häzirjik hronika türkmenistanda bir täzelik çap edildi watandaşlar ol täzeligim nämden ybarat takmynan üç gün ozal russiýa döwletinde e, ýaşaýan

Indi Hronika Türkmenistanyň aýdyşy boýunça, birnäçe aý ozal diýe tanyşlarynyň birinden Türkmenistana deportasiýa ediljegi barada duýduryş alany üçin Mälikberdi Allamyradow ýaşaýan ýerini üýtgetmäge mejbur boldy diýe watandaşlar. We şu gün dostlarynyň sözlerine görä, onuň ýaşaýan ýerinde göreşiň we ganyň yzlary tapyldy. Ýöne özi şo ýerde ýokdy, Mälekberdi Allamyradowyň watandaşlary üç günüň dowamynda ýitirim boldy, nirdeligini biz bilemiz ýok. Ýagny bu ýerde aýdyp geçişi boýunça birnäçe aý ozal deportasiýa ediljegi barada duýduryşam alypdyr bu Mälekberdi Allamyradow, deportasiýa ediljeginiň duýduryşam hem onuň aktiwistçilik işi bilen bagly bolup biler. Watandaşlar, men haýyş etýän sizi, Islendik informasiýa bar bolsa Mälikberdi Allamyradow barada, Mälik diýip tanalýan aktiwistimizde gaty oňat oglan şul men özüm lişni tanaýan şul oglany eger informasiýaňyz bar bolsa ýazyň men aşakda kommentariýada kontakt informasiýamy goýup gitjek nomerimam goýjak telegram whatsapp tapyp ýazyp bilersiňiz eger şul oglan barada bilýän bolsaňyz nirde näme boldy sebäbi birnäçe aý mundan öň deportasiýa ediljegi barada duýduryş alan bolsa e deportasiýa edilen bolsa bilişiňiz ýaly Türkmenistanda häzirki problemalary gozgap häzirki režimi tankyt eden adamlar bilen gynansakda agyr ýagdaýa düşýär şol aktiwistler adamlar kim tankyt etýän bolsa häzirki režimi we häzirki problemalary gozgaýan bolsa Watandaşlar haýyşdan aktiw boluňda şu Mälikberdi Allamyradow biziň raýatymyz şuny tapmana we islendik informasiýany bölüşmek üçin hereket edip häzirki berjek goýjak kontakt informasiýama ýazmagyňyzy haýyş edýän watandaşlar we men aýratyn Türkmenistanyň prezidentine Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenesim gelýär Serdar Berdimuhamedow Indi biz görüp gelip otyrys, pattern of practice diýýär amerikanisler. Pattern of practice diýmek, şo bir zat gaýtalanyp gelýär. Şo bir sahemada gaýtalanyp gelýär. Näme gaýtalanyp gelýär? Tankyt edilýär, adam ýitýär. Tankyt edilýär, režimi häzirki Türkmenistanyň problemalary agzalýar, režim tankyt edilýär, şol adam ýitip gitýär. Şol zat gaýtalanyp gelýär. Indi men näme diýjek bolýan? Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidenti, men ýüzlenesim gelýär. Biz tankyt edenimizde, biz Türkmenistanyň problemalaryny gozganymyzda, biziň islegimiz şol problemany problema garap, şony Üýtgedip şo problemalary ýok etmekdir. Biziň maksadymyz siziň posty taşlap gitmegiňizem däl. Biziň maksadymyz şo problemalara garap şo problemalary üýtgetmekdir. Başga niýetimiz ýok. Bizi aktiwistleri biz hemme aktiwistleriň adyndanam men aýdasym gelýär. Biziň tankydymyzy ünslice diňläp nowostnoý nowostnoý lenta ýaly diňläp şu Türkmenistanyň özgerişigini bizlerem isleýäs. Şu özgerer ýaly problemalary diňläp şonuň üýtgemegi üçin hereket etmegiňizi garaşýas. Şu problemalary agzaýan adamlaryň ýok bolmagyny garaşamyz ýok, ýok bolmagyny islämiz ýok. Biz problemalarynyň çözülip şolaryň ýok bolmagyny isleýäs. Şonuň üçin Türkmenistanyň problemalaryny gozgaýan adamlary ýok etmegiň deregine problemalary çözmegiňizi haýyş edýäris. Şunuň bilen watandaşlar men efiri jemlejek, ýene bir gezek ýatlap geçjek, biziň aktiwistimiz Mälikberdi Allamyradow barada islendik informasiýaňyz bolsa bölüşiň, geliň tapalyň şu biziň watandaşymyzy, sebäbi Men özüm aýdyp otyryn. Liçni men özüm tanaýan şul oglany gaty gaty oňat oglan. Meniň dostum şul, doganym meniň şul, doganym ýaly şul oglan meniň üçin. Geliň agtaralyň watandaşlar bileleşip. Köp köp sag boluň watandaşlar.